Ix-xemx sajfija.
Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ espressjonijiet ħelwin li għadhom popolari ħafna fid-diskors tagħna ta' kuljum. Dawn huma ħorrox borrox u bil-bajda mdawra. Nibdew b'ħorrox borrox. Ġieli għamiltu xi biċċa xogħol ħorrox borrox jew Iltqajtu ma' xi binja li tellgħuha ta' ħorrox borrox? Jew ġieli smajtu lil min jgħid li sirna ngħixu f'kultura ta' ħorrox borrox? Dawn huma xi eżempji prattiċi kif tintuża din il-frażi. Imma l-kelma ħorrox, tafu xi tfisser? U l-kelma borrox, tafuha użata? Dawn huma l-mistoqsijiet li Sephora Franca Lanza se tkun qed twieġeb fl-ewwel parti tal-programm bit-tir li nsiru nafu aktar dwar l-etimoloġija ta' din il-frażi idjomatika. L-għerq tal-kelma ħorrox jista' jfakkarna fi kliem bħal aħrax, eħrex, ħarrax u ħruxija, waqt li l-għerq ta' borrox jista' jfakkarna fi kliem bħal barax, brix, barxa u mibrux. Awtomatikament, kif nisma' l-kelma aħrax, moħħi jmur mill-ewwel fl-aħrax tal-mellieħa. li għalija jinsab fuq quddiem fost l-isbaħ imkejjen f'pajjiżna, kemm jekk trid tagħmel xi mixja mal-madwar kif ukoll jekk trid tammira biss il-veduta. Nieħu wkoll l-opportunità naqsam magħkom żewġt tiqwiel li mhumiex daqstant popolari, imma t-tifsiriet tagħhom fihom x'tomgħod u għadhom relevanti sal-lum. Il-Malti jgħid, Il-qattus aħrax, isib, il-qattus dgħajjef. Jiġifieri l-bully ma jagħmilx l-arja ma' min hu ikbar minnu imma jfittex dejjem lil min hu iżgħar minnu. Il-Malti jgħid ukoll li xi erba' ħorox stqarrhom lit-torox. Dal-qawl ifisser li l-ħażin tiegħek għandek iżżommu għalik u mhux tmur ixxandru mal-erbat irjieħ tad-dinja. Min-naħa l-oħra, tifsira metaforika li tolqotni meta nisma' l-kelma baraxx hija f'każ ta' serqa, għax għandha t-tifsira ta' seraq. Ngħidu aħna, il-ħalliel barax barxa ġmiela. Fir-reġistru tal-logħob, il-verb baraxx ġieli smajtu użat fis-sens ta' rebaħ u kaxkar il-flus faċilment. Ngħidu aħna li t-tali baraxxli flusi kollha u meta tgħid xi ċajta vojta lil min ma japprezzajhiex, dlonk tisimgħu jgħidlek, X'barxa fl-istonku dik! Tlaqna nisimgħu l-ewwel rokna dwar l-espressjoni ħorrox borrox.
Mela, il-frażi avverbjali ħorrox borrox, nisimgħuha ta' ħorrox borrox, kif l-affarijiet ġejjin ħorrox borrox, saru ħorrox borrox, imma minn fejn ġejja din ħorrox borrox? Għandha ħoss partikolari ħafna. Kif għedna din hija frażi avverbjali, jiġifieri tintuża biex tiddeskrivi verb, il-mod kif saret xi ħaġa. U għandha xeħta negattiva, tintuża fil-kritika biex ngħidu hekk, biex tikkritika l-mod kif saret xi ħaġa. L-etimoloġija tagħha x'inhi, minn fejn ġejja din il-kelma? Mela, din il-frażi. Din hija frażi ta' oriġini Semitika, jiġifieri ġejja mill-Għarbi, magħmula minn żewġ kelmiet li m'għandhomx x'jaqsmu wisq ma' xulxin. Għandna ħorrox u borrox. Mela ħorrox ġejja mill-verb ħarrax, l-Għerq ħurrx, agħmel aħrax, E u borrox ġejja mill-verb barax, imma kif qed nisimgħu it-tifsira m'għandhiex x'taqsam ma' xulxin, jiġifieri probabbli n-nies għaqdu dawn iż-żewġ kelmiet flimkien minħabba r-rima forsi għax il-ħoss tagħhom jinstemgħu sbieħ flimkien u ħadu tifsira ta' xi ħaġa li ssir bl-addoċċ, xi ħaġa li ssir kif ġiġi. Fil-fatt, Ġużè Aquilina fid-dizzjunarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż, jittraduċiha bħala disorderly, clumsy, u Charles Briffa wkoll fil-ktieb Ġrajjiet il-kliem qadim u tekniku jgħidilna li ħorrox borrox tfisser appuntu bla doċċ, kif ġie ġie bit-taħwid, b'manjiera, xi ħaġa magħmula bla sengħa u bla galbu. Il-frażi ħorox borox nużawha f'kollokazzjonijiet, jiġifieri ma' kelmiet partikolari, pereżempju, xogħol ħorox borrox jew politika ħorox borrox. Fil-fatt semmejt il-politika u fittixt fuq il-korpus Malti online u hemmhekk sibt li tintuża ta' sikwit fil-politika biex dak li jkun jikkritika l-mod kif tkun saret xi ħaġa. Pereżempju, waħda mill-eżempji li sibt kienet, daħħalna liġi ħorox borrox, jiġifieri l-liġi daħħalniha b'tali mod mingħajr preparazzjoni, bl-addoċċ, mingħajr tħejjija kif suppost. U oħra ħelwa li ltqajt magħha kienet ħorrox borrox u żebgħa tgħatti kollox. Issa jew kienet fil-verità qed tiddeskrivi xi ħaġa li saret ħorrox borrox u ż-żebgħa saret biex tgħatti kollox jew setgħet saret ukoll, setgħet intqalet ukoll b'mod metaforiku, jiġifieri ż-żebgħa qed tipprova tgħatti dak li sar ta' kaf kaf, biex ngħidu hekk. Allura Ħorrox Borrox kif għedna hija magħmula minn żewġ kelmiet li m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin imma li flimkien ħadu tifsira waħda. U hemm oħrajn bħal din, per eżempju hemm ħallata ballata. L-affarijiet isiru taħlita sħiħa, jkun hemm taħlita sħiħa ta' affarijiet. Ħallata ballata, kliem li m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin, għandna ħallata. tfisser taħlit sewwa ġejja mill-verb ħallat. U mbagħad għandna wkoll ballata li hija tip ta' poeżija. U mbagħad flimkien ħallata ballata imma jfissru taħlita sħiħa ta' affarijiet. U mbagħad għandna wkoll frażijiet oħra bħal daw pereżempju ċikku briku meta erġajna spiċċajna minn fejn bdejna, qisu għamilna xi ħaġa għal xejn. Ġietna ċikku briku, ġejna ċikku briku. Hemm ukoll ċiċċi beqqi. Mhumiex eżatt l-istess dawn għax m'għandekx ir-rima perfetta bħal ħorrox, borrox jew ħallata, ballata. Però simili, ċikku briku, ċiċċi beqqi. U ċiċċi beqqi tintuża fil-fatt mat-tfal, ġejja mil-lingwaġġ tat-tfal u tfisser li xi ħadd qagħad sieq fuq sieq ċiċċi beqqi passiv ma jagħmel xejn.
Mill-espressjoni ħorrox borrox, nistgħu ngħaddu biex nintroduċu l-espressjoni l-oħra li se nitkellmu dwarha llum. Bil-bajda mdawra. L-etimoloġija tagħha hija interessanti u mhuwiex faċli tinduna mill-ewwel minn fejn hi ġejja. Clara Vassallo, fit-tieni rokna tal-programm, se tagħtina interpretazzjonijiet possibbli għan-nisel ta' din l-espressjoni. Fl-ewwel rokna tal-programm rajna li l-għerq ta' Ħorrox huwa Ħirrx, waqt li l-għerq ta' Borrox, minkejja li wkoll m'għandhiex tifsira individwali, huwa Birrx. Jekk naqbdu mal-kelma bajda, hawn nistgħu naraw ukoll li fi ħdan il-kelma insibu l-għerq bjd, li se jfakkarna f'abjad, bajjad, bajjat, bjuda, tibjid u l-kumplament. Fatt kurjuż dwar il-verb bajjat hu li maż-żmien it-tifsira tiegħu kompliet titwessa' sforz bidliet u adattamenti li ġarrbet il-lingwa matul ġrajjietha. Qabel, biex tbajjat, ridt bilfors tbajjat bil-kulur abjad. Iżda meta sirna aktar raffinati, bdejna nbajdu wkoll bl-isfar, bl-aħdar, biċ-ċilesti, jew b'kull kulur ieħor li tista' timmaġina. Il-lingwa ma ħassitx il-bżonn li f'sens ta' tibjid toħloq verb għal kull kulur ieħor. Ngħidu aħna, issaffar flok tbajjad, jekk tagħmlu bl-isfar, tħaddar, jekk tagħmlu bl-aħdar, jew tiċċelestja, jekk tbajjad biċ-ċelesti. Imma kienet ekonomika biżżejjed biex iżżomm biss il-verb tbajjad. Il-kulur abjad jidher ukoll f'bosta idjomi. Ngħidu aħna abjad silġ, abjad ħalib, abjad qoton u abjad karti. Dal-kulur ifakkarni wkoll fl-abjad tal-bajd u fl-abjad tal-għajnejn. Insibuh ukoll fl-espressjonijiet, illum iswed u għada abjad, u tingħad għal min ma tistax toqgħod fuqu, għax jibdel fehmtu malajr. U bl-istess żewġ kuluri, ġieli tisma' lil min jgħid, Agħżel l-iswed mill-abjad, jiġifieri, iddistingwa bejn il-ħażin u bejn it-tajjeb. U biex tkun kompluta, nagħlaq b'qawl ieħor mal-bajd, li bħal ħafna qwiel oħra, iġorr tifsiriet metaforiċi. Bajda tas-Sultan, titħallas b'dundjan, jgħid il-Malti. Missirijietna hawn ridu jgħidulna li akbar ma jkun l-obbligu, akbar trid tagħti tiegħu. Tlaqna nisimgħu lil Clara Vassallo. Tkellimna fuq l-espressjoni bil-bajda mdawra.
Inġieli tqum bil-bajda mdawra Kif taqbad tgħid bin-nervi, bil-buri, b'gheddum sal-art, taf int, tqum bil-bajda mdawra. Din l-idjoma ġejja mit-Taljan avere le palle girate, li, storikament, kienet tirreferi għall-balal. Fl-Ewwel Gwerra Dinjija xi suldati Taljani kienu jdawru l-balal għax meta jisparawhom bil-maqlub ikunu aktar preċiżi u l-ħsara li jagħmlu lill-għedewwa tagħhom kienet tkun ikbar. Il-ġrieħi minn balla maqluba jkunu fondi u ħafna aktar diffiċli biex tfejjaqhom. Fil-fatt, l-agħar suldati huma dawk tal-balla mdawra. It-Taljani għadhom ukoll jużaw din l-idjoma għal xi ħadd b'tempra qasira. Min-naħa l-oħra, għox dari kienet xi ħaġa komunissima li n-nies tqabbel il-personillità mal-affarijiet tan-natura, forsi kif aktar magħrufa, it-tiġieġa meta tkun waslet biex tbid u ma jirnexxilhiex, jingħad li jkollha l-bajda mdawra, għax minħabba li l-bajda ma tkunx ippuntata 'l barra mid-dejjaq tagħha, issib diffikultà biex tbidha. Għaldaqstant, id-dwejjaq tat-tiġieġa jitqabbel mal-burdata ta' dak li jkun bil-buri ħażina. Fil-fatt, għandna wkoll l-idjoma, Jekk għandek xi bajda ħoxna, bidha, li tfisser li jekk għandek xi ħaġa fuq l-istonku, aqlagħha, ħa teħles mill-effetti ħżiena tagħha. U l-għaqlejna bajda naqlu t-tnejn. Xi ngħidu għall-miexi fuq il-bajd? Maqbudin bil-ħin, qegħdin tard għax-xogħol u quddiemna nsibu lil xi ħadd qisu miexi fuq il-bajd. Ngħidu hekk biex niddeskrivu li dan min hu, hu miexi bil-mod, qisu b'mod beżgħan, tant li meta nkunu qed inżommu kartuna bajd noqogħdu attenti li ma nwaqqgħuhiex ma jmurx nagħmlu straġi. Fl-Ingliż hemm idjoma simili, walking on eggshells, li tiddeskrivi l-att li wieħed joqgħod attent ħafna li ma joffendix jew iweġġa' lil dak li jkun.